Bore da, Wil! Hei, Chris! Bore da, ti'n iawn? Sut da chi? Swn i'n rhoi high five i chi, ia? Un o... ocê. Un o bell. Ti'n iawn? Iawn, diolch. Sut mae busnes? Ti'n gwybod be, mae'n wyrthiol o dda. Dwi'n lyfio'r llun 'na fan'na 'fyd, y gafael y stêc nath o babi ar yy... Ar y gofal!
Edrych yn dda, Wil!
Iawn ta, dwi teimlo flush heddi ia, mae'n pede. Fillet steak gora chi plîs. Welsh black os gwelai ia? O ma gin i.
Su ma hwn i ti Chris? O, hwnna'n edrych yn dda hwnna Wil. Ma hwnna'n un da, wedi drimio bob dim i ti. Ers faint mlynedd bod hon iawn ta?
Wyth wythnos.
O. Su ti am gwcio hwn ta Chris? Dwi'm yn mynd i cwcio fo.
Dim yn mynd i gwcio fo? Nadw, dwi'm yn mynd i gwcio fo.
Be, wyt ti'n mynd yn garnibl neu rwbath?
Steak tartare bach ia? Argian. So bita fo raw, French style. Dach chi 'di trio tartare o flaen? Erioed. Cofia am dama bach i fi. Ei, diolch o galon i ti. Brilliant.
Ardderchog.
Ideal. Dod o fan y llechan i o Wil. Dim problem. Diolch mêt. Cyn bwyll. Byd love. Tara!
Ta!
Bob diwrnod Dolig ers dwi'n cofio, dwi'n bita tyrci, a tro be, dwi yn lyfio fo. A dwi'm ben fy hun chwaith, mae dros 80 y cant o pobl Brydain i gyd yn smasho tyrci dro Dolig. Mae hynna tua deg miliwn tyrcis. Lot o tyrcis. Boi o Yorkshire o'r enw William Strickland nath ddod â'r twrcis cynta i Brydain 500 mlynedd yn ôl apparently. Ond nathon nhw'm rili dod yn boblogaidd yn fama tan y fifties. Ond cyn hynna, un o'r cigoedd mwya poblogaidd a Nadolig oedd gwydd. Yma'n stad rhydd gwrthymyl Corwen, mae'r ffarmwr Gareth a'i dîm yn ffermio glwydda next level. Iawn Gareth! Bore da, Chris! A dwi 'di dod i chwilio am un i cwcio 'Dolig yma. T'o' be', dwi yn lyfio twrci ia, ond ffansi gwydd bach 'Dolig yma? Dwi, ia, dwi'n yy offi gwydd, gaethon ni ŵydd o 'ma llynedd O, do? Gig neis iawn, mae o'n gig uh, eitha tywyll, dydy, a mae yeah. lot o fraster yn efo, a blas. Llawn blas.
A ti'n meddwl, mae'n mor cymaint o braster afro, mae'n anodd ŵfr cwcio fan di. Dwi'n di. A ti'n fatha twrci. Mae'n y twrci sych dwi'n cael dros y blynyddoedd, a ti'n meddwl, gwydd e, juicy. A dod i rhy, lle gwyddau gorau yn y byd, dwi'n cael glwad. Wrth gwrs, a mynd dros y byd hefyd, mae hynny'n uh, beth da sy'n beth neis. Lle da chi'n gwerthu nhw? Mae yna reid i mynd yn barod i lefydd fel Hong Kong a Singapore. O, no we. Mae Hong Kong yn nôn am y am y roast glws, so mae siwr hwnna di pryd bwyd mwyaf enwag Hong Kong, so mae mor cool bod nhw'n cael glwydda chi yma yn Hong Kong. Yeah. Dwi'n gweld y glwydda fyna, gyd yn... Dyna ni, heina sgynna ni ar ôl. Mae nhw'n cael bywyd rili da fan di, mae nhw'n cael oh. bywyd amazing. Allan bob dydd. Pa bryd? Pa bryd yno? Bryd machnasol gwyn ydyn nhw, fel okay. neu commercial white, so dwi'n gweld hynny yn uh, enw sexy iawn. Na, di, na, di, ond maen nhw'n organic, yndi. Yr cariad, e?

Chris efo'r cornel. Ar ôl i'r teachers gyd fynd wedyn oedden ni'n dysgu fo pytio am awran. O'dd o dal yn rubbish yn golff. O'dd y lle 'ma'n massive pan o'n i'n kid ddo ia? Ma'n bach wan. Dwi'n cofio brêc cynta'r diwrnod pan o'dd gloch y llanw'n un rhedag o fama. Fyny i'r canteen i ca'l brechdan chips. Half ten yn bora brechdan chips, o'n i'n lyfio fo. Ond dim brechdan chips sy ar y menu heddiw. Yma yn ysgol Sir Huw ma' 'na griw amazing o wirfyddolwyr Dwi bod yn gweithio'n galad ers y lockdown cynta yn cwcio pryda am ddim i pobl oedrannus a bregus o'r gymuned. Yn nghefndar i, Chris Summers, sy'n head chef yn yr Oyster Catcher yn Sir Fôn, oedd un o'r pobl a thechra hyn i gyd a mae o'n chef rili talentog. The warm lobster roll, gilded fries and cod goujons on this path. Mae'r bwyd mae o'n neud yn ei waith bob dydd yn yr Oyster Catcher yn awesome, ond heddiw,

Ia, so sut nath hyn cychwyn i gyd ta porthi pawb? Wel, yn y cyfnod cloi gynta, o'n i adra rhyw bythefnos a methu'r cegin. So o'n i ista'n tŷ yn wyndro be, be fedra i wneud i helpu yr, yr, yr cymuned. So o'n i'n sgwrsio efo'r cynhyrchwyr lleol, anyway, ac um, digwydd bod oedd gynnu nhw lot o bwyd yn mynd i wast. So be nes i oedd, nes i ofyn amdano fo, meddwl, ia, na i gwcio i ryw dau neu dri neu bedwar gwahanol uh, bobl hen yn y, yn y cymuned. Ond nath yr tri neu pedwar 'na troi fyny 60 jyst yn yr wythnos gynta, a wedyn 120 yr ail wythnos. Nath hwnna dwblo i fyny wedyn i 240 a nath o snowbalio fela, o'dd o'n unbelievable. Amazing mêt, amazing. Iawn ta, ti ffansi mynd Hong Kong style ar y drws 'ma? A we, dwi'n barod amdani.
Ia. Nawn ni cychwyn efo'r dalliks, jyst tynnu topio off y dalliks. A we. So rha fath o pobol 'dach chi'n neud pryda 'ma i? I dechra off efo efo i oedden ni'n yy Darparu bwyd allan i'r henoed a bregus yn Gaernarfon. A wedyn digon sydyn nathon ni sylweddoli o' 'na lot o teuluodd methu ga'l pres i mawn dim gwaith a wedyn nathon ni ddechra Porthi Plantos. Ia Porthi Plantos sef ia ia o'dd o'dd wnna'n rili poblogaidd hwnna 'de. Ond t'mo' ma' pobol ma' anabod yn angan help dim jyst yn ystod lockdown ma' nhw'n angan hyn trwy'r adag. Ond ma' hynna'n wbath nathon ni sylweddoli Wrth i ni ddod allan o'r cyfnod cloi, oedden ni dal yn mynd â bwyd allan i pobl oedd wir angen o. So da ni dal yn neud ryw 300 o prydau yr wythnos i'r pobl sy rili desperate am y am y gwasanaeth yma de. Da ni'n siarad wan efo pobl fyny at Wrecsam, Conwy, i sefydlu Porth i Pawb yn fan'na hefyd.
So pan da chi'n delifro'r bwyd yma i'r pobl yma sy'n unig, y vulnerable, yr henoed, mae'n really amazing actually gweld rwy'n Yndi, yndi. A siarad fo rwy'n am, even os mae'n just am 5 munud. Ie, yeah, definitely. Twa, ar round fi, wan, oedd gynnu fi rhyw 7-8 o bobl oedd yn derbyn bwyd. Oedd round fi'n cymryd bron iawr i cwblhau, twa. Achos o'n i'n sgwrsio am o'r hir efo'r pobl ac oedden nhw'n gwerthfawrogi bod, yeah. bod fi yna'n gofyn sut oedd i diwrnod nhw yn dechrau un pen nath ni ddechrau mynd â bwyd rownd. Ond a cwpl o pobl, oedden nhw'n crio Waw, met. T'wo, oedden nhw'n crio a gweld o'n anodd derbyn y gwasanaeth, achos oedd o'n, oedd o'n, oedd o'n peth rhyfedd iddyn nhw. Ie, dwi'n deall fan nhw. Ie, ie, ie.
Na, mae'n amser, t'wo, o mam fi'n high risk, t'wo, dwi'n basically oedd hi'n gweld lockdown, oedd aros mewn jail, oedd hi mor unig. Ie, ie, ie. A dwi'n meddwl, ti'n sylwi faint mor pwysig ydy actually just Dy helo i rwy'n mynd i siop a dweud, iawn Mrs Jones, jyst y pethau bach yna ti'n methu a ti'n mysylwi faint o pwysig di yna. Iawn ta, amser i cael y gwydd ma yn y pop du a wneud un bach o quality control ar y sides ma. Waw, ma hwnna well na un nes i. Rhaid i chi siŵr bod o. Mae hwnna'n special a. Stunning, Rhian, stunning. Fyny'r pop du, please. Diolch yr Euseb!
Mae bob dim yn edrych yn amazing, ac er bod 'na ddeg gwaith mwy ohono fo na be nes i, dydi'r top class chefs 'ma ddim yn torri corneli. Ac ar ol cwpwl o oria, mae'r gŵydd 'ma'n barod. Dwi methu disgwyl rannu hwn efo'r gymuned, ond dwi isio gweld be mae Chris yn feddwl o'r cwc. Iawn ta, nawn ni trio beth? Awe. Cymra di, tafla cynta, cymra di, tafla cynta. Wel, diolch yn fawr iawn. O, dwi'n angen darn o'r ffat a'r croen na, ia? Yes.
O, oh, met. Stunning. O. Oh. Dyna beth sy'n galw'n cig dolyg. Mm. Perffaith. O, oh, sy'n lyfio, mlaen chwalu mwy yn fo fan, ond da ni'n gorau... Rhannu fo fo bwrdd. Porti pawb, yna.
Mae'n i platio rest o'r cig, mae'n fyny. A we. Amser i bacio'r bwyd mae gyd, ia? Mae pobl Porth y Pawb 'di hen arfer wneud hyn. Ers ddechrau'r lockdown maen nhw 'di syrfio miloedd o brydau. A mae Chris yn trin pob un fatha bod o'n syrfio nhw yn ei restraunt.
Fel Ali Chris. Fel at ni ti. Awesome!
Ail chef! Ac ar ôl diwrnod cyfa o waith caled gin y gwirfoddolwyr, y lleiaf fedrwn ni wneud i ddeud diolch ydy rhannu'r leftovers 'ma.

Efo'r gwirfoddolwyr yn hapus, does 'na mond un peth arall i wneud, delifro'r bwyd 'ma i'r gymuned. O'n i methu neud deliveries bwyd Dolig heb roid un i Steffan a IG yn support worker fo. Ella bo chi'm yn gwbod, ond dwi'n gwithio fatha support worker i'r boi cŵl yma, Steff. Mae Steff yn lyfio Dolig mwy na neb, ia. Allan o'r 15 years dwytha dwi wedi gwithio 14 Dolig, diwrnod Dolig efo fo.

Mae 'na gwydd yna, dipyn bach o roasties, mash. O'n ni'n cadw twrcis a gwyddau, chi'n gwybod? Iawn, bach. O, o, so da. Faint o neis oedd yna, cael siarad efo Cerado, to ella di Cerado wedi siarad efo neb ers ers wythnosau, ti'n gwybod, efo'r lockdowns ma, felly oedd jyst neis cael chat o, rhoi gwên ar gwyneb o, boi rili da, ti'n gwybod, fel hynna.

Cael chat bach rili neis am deg munud fi'n nabod teulu fi gyd, o'n i'n lyfio bod ni'n deud bod cymuned fyma dal mor cry erioed. A hynna be mae Dolig amdan ni, a rhannu, spread the love, na Dolig llawan ia. O! Ti fel hwnna? So, gwymon. Mae yna loads ohono fo ar arfordir ni yng Nghymru, oes? A mewn loads o wledydd rownd y byd, maen nhw'n bwyta llwyth ohono fo. Newydd ddechrau cwcio fo fo dwi, ac o siop Oriental yn Bangor neu online dwi'n gael o. So, o'n i isio gwybod mwy. Y boi yma efo het mwy deadly na Crocodile Dundee 'di Eirig. Mae o'n gwybod bob dim sy'n ei wybod am wymon, a mae 'di dod â tasters bach i fi o wymon fedri di ffeindio yng Nghymru. Wel Eric, Brumon yn y glaw. Lyfli de. Tywydd, tywydd lyfli am Brumon yndi? Fantastic. Ti wedi dod at man o fath o Brumon fama ti ar arfordir ni fama yn Cymru? Ie, yeah, ie. Yeah, so, um, i gychwyn off, mae gen i bach o celp fanna i chdi. So, ond yr celp? Ie. Yeah, anflasus, bach fel lledr yn y meddwl i, ond... Ie, yeah, lledr y mor. Ie, a wedyn mae gen ti'r fersiwn dwi wedi ffrio bach yn gyflym. Mi roedd o'n crispy a... Ah, na, mae hwn yn crispy, mae hwn yn crispy. Dwi'n glaw, di uh, rehydratio fe rhywbeth. Mae'n mae fi bach yn sogi, so... Um, os da chi'n ffrio nhw digon i gael crunch, fydwch chi dynyddio fe fatha dipping chip type thing ar gyfer rhywbeth. O, ia, so na, chi'n neud rhyw nacho bach cool, sa? Ia. Roti, dwi'n gwybod ti'n crio, dwi'n gwybod ti'n mylicio gwymon iawn, ond dal ar yn dau funud. so, so, mae ma cwcio hwnna di transformio fe rhywbeth, do? Di, di, di. So, mae ma, ti'n cael y newid o'r texture, a mae'n mwy palatable. Wedyn, ai nesa at yr Irish Moss, so ma' hwn yn tyfu ar yr racks a petha so... Os ydi hwn yn tyfu ar y gwymon...
Ar y gwymon eryll.
O waw! Waw!
Ie. O'n i'm yn disgwyl hwnna. A rwbath mor fach. So, ma' pobl 'di arfer gogla stêl off sydd y pethe'n pydru ar top y llanw, wedyn os dych chi'n dilyn y llanw reit allan ydych chi'n cael yr ogla ffresh mor... A hwn 'di'r stwff ti'n sychu? Ie.
Mae'n kind of 'r un peth a'r stwff ffresh. Yndi, rŵan yndi so... Jyst i sychu a dicrispio, fedrwch chdi malu fo fyny a cymysgu fo hefo rwbeth. Ti'n gallu dewis, gallu defnyddio hwn fel seasoning yndwt? Ie ie. Rwbio fo'r darn o ceg rwbath so yn... Spot on. Next level surf and turf here Rich, dwi'n lyfio hwn! So Rich, dwi'n hogyn dre, be' sy'n stopio fi dod efo Roxy, efo plastic bag a a hel llwyth o gwymon? Wel, mae 'na llwyth o gwymon ar gael fama, ond mae Menai yn rhan o Special Area of Conservation, so mae 'na rheolau ac amodau hefo Cyfoeth Naturiol Cymru. Dwi'n gweld o braidd yn nyts, t'mod, bod yr holl arfordir gyda fi fama, a'r siop agosa' i fi sy'n gwerthu gwymon ydi'r Oriental Store yn Bangor, t'mo'. Na, yn anffodus, 'di'r pobl ddim wedi bod isio'r gwymon, so dwi'n meddwl 'w'rach 'dan ni 'di colli'r hen arferiad o casglu gwymon yn y Cynneladwy. Wel, so

Cranc. Ie.
Yeah. Cranc chdi. Reit. Crant ar y byd.
Ie. o, ti'n beth ar ei, mae yna. Mae yna. Mae yna.
Na'n disgwyl.
Dor, o dadl oeri rhywfaint ar ei llosdi lled na. Ti'n meddwl? Iawn, ti'n disgwyl hwnna chilio da i wneud, ie? Dadl chilio da i wneud. Enjoy ar fyw yma. Ie, ie.

Dipyn bach o bleeps ar hwnna, ia? No bleeps. Iawn, Jodie? Ti'n iawn? Iawn, sti? Ei, ti'n licio offel? Offel?
Ia. Na.
Pam? Be di oed ta?
Dwi'n cofio, dwi'n cofio beidio. So, dda calon a... O, na, do, dim diolch. Am be?
Dwi'n mynd licio fo.

Offal, twll o calon, iau, kidneys, balls... Acw mowr na dw!
Sych, hwnna di part gorau rifal ti gweud Da, dw fes dda, dw boi. Iawn.
Yes! Aber Falls baby! Da ni gyd yn abod Aber Falls a jins next level nhw yndan? T'o be, pan mae'n jin night yn tŷ fi ia, mae'r jin yn fflowio mwy ffyrnig na'r afon Aber yn fama. Ond heddiw ma, dwi'm yma am y jin, ma' 'na wbath sbeshal a fi 'di un o'r pobol cynta yn y byd i cael trio fo.

Cyn i chdi hyd yn oed cael galw fo'n wisgi, mae'r diod lyfli yma yn gor'o' aeddfedu am o leia' tair mlynadd.
Dyma lle 'dan ni'n cadw'r casgenni. Waw, waw, fama 'di'r wisgi cyf! Ond, mae'n gêm ddrud, ia? Tra mae'r wisgi yn ista yn y casgenni mae o'n medru colli hyd at ddau y cant drwy efaporeitio mewn i'r aer. Enw fo 'di Angel Share.
Angels yn y clo! Yn yr hen distyllfas yn yr Alban oedd yn Ndei fod yr angylion yn cymyd dau y cant o'r hylif. Dwi'n lyfio hynna! Angels yn.
Ar ôl y Grand Tour, mae'n amser i fi cael blas bach o'r wisgi cynta i gael ei gynyrchu yn Ogledd Cymru ers dros gan mlynedd. Mae Dei yn fama yn tynnu sampl yn syth allan o'r casglan i ni gael trio gynta.
O! Dwi'n excited! Met! Neis o. Cala yna. A dwi wedi dod â chydig o'r caws Cymreig mwyaf aeddfed o'n i'n medru ffeindio, caws Teifi, sydd wedi aeddfedu am bedair mlynedd, i weld sut mae'n mynd efo'r wisli. O, ti'n be? Mae wisli o'r caws yn dyfu glir yndi? Yndi, mae'n lyfli yna. Ond y wisli dwi rili eisiau trio ydi'r blend yma fydd yn mynd ar y farchnad mis Mawrth.

Caws a wisg ia? Anofio caws a gwên. A just in time, Rob in the house! Iawn boi!
Dwi'n llwcu mate, honest to god. Ti'n llwcu?
Iawn ta, dwi just yn mynd i gorffan y bara yma off ia. Dwi'n mynd i bach o lamb fat yma fa. Waw.
O!
Fflim beisdi oi! Wel, dim yn iawn, Chris.
Ti'n rhaid i trio hen dafad o blaen, mytyn. Naddo.
Mae yna ton slan a plat slan o'n eich dde.

Hei, hei, ar Elin! Ti'n iawn? Sut wyt ti? Iawn, diolch.
Dwi wedi gofyn i met fi Elin, sy'n hanesydd top notch, ddod draw am chat bach am fwyd Cymreig back in the day.
Pan dwi'n meddwl am food identity gwledydd fel Ffrainc, Sbaen, yr Eidal, so maen nhw'n hen, hen recipe sy'n mynd ôl canrifoedd sy'n dal yn cael ei defnyddio bob dydd yna. So, dwi'n meddwl am food identity ni. Fatha fatha cawl, bara brith, Welsh cakes. A dyna am rili yn ecsitio fi t'mod so os licio ffeindio allan os oeddan ni'n neud petha mwy next level back in the day. Ond os ti'n sôn am fatha bara brith a Welsh cakes ma' 'na os 'dan ni'n meddwl am dan bwydydd fwya poblogaidd Cymru a fwya traddodiadol ma' 'na betha fatha cinnamon a mixed spice yn ryseitio yna achos odd Cymru yn rhan o'r ymerodraeth enfawr 'ma y British Empire ag o bwyd yn dod a cynhwysion a cynnyrch yn dod o bob cornel o'r byd i borthladdoedd fatha Porthladd Gaernarfon. Waw, so tithe fi oedd y cofis yn defnyddio spice nôl yn oes Fictoria? Oedd, ti'n gwybod, mi fysa nhw yn reit ddrud, ond mi fysa pobl cyffredin yn prynu nhw ar gyfer rhyw achlysur arbennig fatha dathlu adeg 'Dolig er enghraifft. O, oce, oce. Wel, dwi, ti 'di dod ar y llyfr bach do? Do, tad. Dwi rili excited am llyfr 'ma.

No pressure. No pressure. Mae yna lot o siwgr, siwgr coch fath oedden nhw'n galw fod y gyna, so siwgr brown i ni rwan. Siwgr um, coch a siwgr brown back in the day? Ie. Yeah. Mae hwnna next level yna.
Be am um, cig a bwyd mor? Lot o gig dafad oherwydd bod y diwydiant gwlân mor gry yng Nghymru. So mutton.
Ia. Mutton.
Wedyn ma' 'na lot o ddylanwada morwrol a lot o bysgod a hefyd pysgod ffresh neu pysgod o'r afonydd 'fyd os ti'n meddwl amdan yym llysywod so eels. Waw. So dwi 'di dod â llyfr bach i chdi. Llyfr hen recipes ydi o. Llyfr hen nain i di. Llyfr hen nain chdi? Ia, Nel Jones, so... Nel Jones.
So llu- llun o Nel 'di wnna? Llun bach. So yym ma' 'na jyst llwyth o ryseits.

Bars a food trucks yn syrfio bwyd o bob cwr o'r byd yma yn New York. Bars Gwyddelig ar bob cornol, Italian, French, Spanish, Vietnamese, Thai, South American, Mexican, barbecue, bob dim, ond be am bwyd Cymreig?
Yma yn Queens, mae Snowdonia NYC, yr unig fwyty Cymreig yn Efrog Newydd sy'n bodoli erbyn hyn. Hey! Yo!
Croeso! Croeso!
Mae Tom y perchennog yn cynnig blas bach o Gymru efo twist bach ei hun. So, be sy ar y menu? Menu?
Well, I'm going to make you some laverbread sliders. I've never had laverbread sliders. No? Well, you're about to. Yes!
Bam!
Bam!

Yeah?
wow. You're a wizard. Thanks, a Welsh man. wizard.
Yeah?
Mm, Trael o instant crunch o'r ceir, o'r bara lawr di ffio ti allan, ti'n brathu ti fewn o, mae'r sleidar wedyn mwy, mae mwy juicy, ti'n Mae'r umami bo, mae'r lava bread.